Silav temaşan û bînerên hêja yên Tîşk TV'ê û li her cihek cîhan û bi taybet Kurdistanî bin hêviya me tendurustî û saxlemiya vebînerên hêja ye. Gelek jinên Kurd bi têkoşîn û serî rakirinên xwe yên li dijî kewneperestiya civakî navên xwe li rûperên dîrokê nivîsandin. Yek ji wan jinan ku bi stranên xwe navê xwe li dîrokê nivîsand û wek Kabaniya Bêtaş tê naskirin ew jî Eyşeşan e. Ew jina navdar a Kurd bi navê wekî Eyşeşan, Eyşeşana Kurd, Eyşexan, Eyşeşana Elî dihate nasîn.

Her di vî bajarî de jî jinek hildikeve û li dijî çewsandina jinan disekîne û kul û derdê jinan tîne ziman û li dijî zordariya dagîrker disekîne û çanda gelê xwe dimeşîne ew Eyşe Şan e. Eyşe Şan di sala hezar û neh sed û heftê û nehan de li Iraqê beşdarî radyoyekî bûye û di axaftina xwe de wiha behsa jiyana xwe kiriye. Lê lê bê mal zalmê zê bê mal nebûm te sala Ez sala hezar û neh sed û sî û heşt an li Amedê ji dayik bûme. Em çar xwişk û bira ne. Ji sê keçan yek jî ez im. Diya min Heciye xanim e. Bavê min dengbêjê navdar Osman bû ku ew jî ji eşîreta Cibiyan e. Malbata min gelek dîndar e. Ez ne wekî ti kesê bûm. Pala min li ser muzîkê bû. Ez di bin bandora bawê xwe de mabûm. Cara ewilî min muzîk li dîwana dengbêjan li mala me nas kir. Bawê min baştirîn dengbêjê vî serdemî bû. Ez gelek di bin bandora dengê wî de dimam. Lê min nedikarî stran û kilaman bistirim. Min di zarokiya xwe de perwerdeya dîn dît. Ji ber wê min mewlûd, qesîde û Quran dixwand. Dema min dixwand Kesên li min guhdarî dikirin, digiriyan. Dengê min pir bandor li wan dikir, lê min dixwaz ez strana bistirim. Di demên ewilî de min bi dilê xwe kir û got. Lê ji ber ku dema ez neh salî bûm bavê min wefat kir, kesên li derdora min nedihêştin jin strana bistirin. Li dijî wê bûn lewma êdî min tenê mewlûd û îlahe dixwendin. Rojekê li dîwana dengbêjan strana bavê min distrand, lê xelet distrandin. Ez gelek biêşiyam. Bi rojan ez giriyam. Ji ber wê min ji xwe re got ez dest bi muzîkan bikim û stranên bavê xwe yên li wî mayî temam bikim. Ayşe Şan rastî serpêhatî yên muzîkê tê. Vê di bin zext û zehmetiyên civakî yên vî serdemî de xwe avêt nav behra stran, kilam û hunerê û xwe ji hemû tiştên din xedand. Dema xwest bi kurdî stranan bistire, ji hêlekî ve ji bo ku jin bû ciwakî rê lê digirt, ji hêla din ve ji bo ku stranên vê bi kurdî bûn dewletê rê li ber digirt. Ayşe Şanê di nav stranên xwe de ne tenê li dijî çavsandina jinan disekîne, belkî ew li dijî zordariya dagîrkeran jî disekîne. Ji ber zextên li ser vê, ji Amedê derdikeve û berê xwe dide Dîlokê, anko Entap. Li vir bi alîkariya Nalî Bayşo di radyoyekî de dest bi muzîkî dike. Lê ji ber ku kurdî qedexe bû, du salan neçar ma ku bi tirkî stranan bisitire.

Di sala hezar û neh sed û şêst û sêyan de berê xwe dide Stenbolê û li vir bi stranên kurdî gelek konser dan. Kaseta xwe ya yekim bi kurdî û tirkî belaw kir. Di vê kasetê de stranên Mîna, Lêlê Ximşê, Lorge, Sivirke Yollarında û Gurbete hene. Lê bi strana xwe ya Ez Xezalim, li vir navûdeng da. Li vir jî stranên Kurdî qedexe bûn, lewra ji vir berê xwe dide Almanyayê û li vir keça vê ya hejdeh mehî Şehnaz vefat dike.

Eşeşan li xeribiyê de derdê ji destana keçika vê dikeve ser dilê vê, bi strana qederê kula keça xwe dilorîne.

Ayşeşan bi tenê serê xwe berê xwe dide Bexdayê û li vir sala hezar û neh sed û heftê û nehan di radyoya Bexdayê de bi navê Ayşeşana Elî stranên xwe dibêje. Li vir dengbêjên muzîka kurdî yên bi nav û deng yên mîna, Meryem Xan, Mihemed Arif Cizravî, Hesen Cizravî, Tehsîn Teha û Îsa Bervarî nas dike û bi van re gelek caran konser li dar xistine û stran gotine. Di vî warî de Radyoya Bexdayê bi kêrê muzîka kurdî hatiye gelek stranbêj û hunermendên kurd, li vir dengê xwe di nav gel de belav kirine. Eva beşek li jiyana Eyşeşanê bû ku vemêze kir. Di vê beşê de em ê basa stranên vê jina navdar bikin û bizanin ka Eyşeşanê stranên xwe li ser çi afirandine û naveroka stranên vê çi bûne Kerem bikin an bi hew re mêze bikin. Stranên Eyşeşanê zêdetir pênaseyeke civakî li xwe digire. Eyşeşan di strana xwe a bi navê Verin Verin de basa pêşmerge û zilma dagîrker dike. Stranên siyasî ku Eyşeşanê di salên dawiya jiyana xwe de xwendine, Bi piranî behsa vêrankariya gund û bajarên Kurdistanê û qetilamên ku dagîrkerên Kurdistanê pêk anîne dike û bi vî avayî Eyşeşan helwesta xwe ya ji doza welatê xwe re dide diyarîkirin. Eyşeşanê ew strana xwe li derheq komrava Kurdên Başûrê Kurdistanê ji destê Be'siyên xwinmij li sala hezar û neh sed û newîd û yek an afirand. Dema mirov strana verin verin pêşmergene li ser rojraşî û qedera gelê Kurd dibihîse, bêtir bi kuratiya evîn û dilsojiya Eyşeşanê ya ji bo gelê Kurd agehdar dibe.

Newroz ku kewna şopiya gel e û dagîrkeran heta xwastine vê kewna şopiya gel jî bikin ya xwe. Di vê strana Eyşeşanê de bi vî avayî behsa kewna şopiya gel û Newroza Kurdevarî dike.

Eyşa Şanê setirana Xerîbim dayî li ser mirina dayîka xwe gotiye ku beriya mirinê ji kurên xwe daxwaza dîtina Eyşê Şanê kiribû. Lê van ew daxwaza dayîka xwe nepejirandibû û Eyşa Şanê jî mirina dayîka xwe nedît û bi vî avayî setirana Xerîbim dayî

Sevdalîka çavê ti me ey. Ez heyrana beşna ti me wirbê maloyî. Ayşe Şan jineke rewşenbîr û welatperwer bû û baş bi derdê bindestiya gel û welatê xwe hesiya bû. Ji bo vê jî her tim wiha digot. Derdê bindestiyê pir êş û eleman diafirîne. Eger welatek me yê azad hebûya, Gelê me jî bi tir qîmeta nirxê xwe yê bizanîban. Em ê bibin fîdaya rizgariya welatê xwe ji bin destiyê. Zimanê kurdî vate zimanê zikmakî. Dema ku em bi kurdî dinivîsin û dixwînin, dijminên çand û zimanê me dixwazin bi hemû avayî derbê li me bide û zimanê kurdî zimanê me ye. Belê, Eyşeşan jî bi strana zimanê kurdî zimanê me ye, hezbûna xwe li zimanê zikmakiya xwe dide xuya. Em ê tim hebin hebûna me ye nava dewran û ji ast û xesta Em ê tim hebin hebûna me ye Zimanê kurdî zimanê me ye Zimanê kurdî zimanê me ye Zimanê kurdî ew rewşa me ye Zimanê kurdî hebûna me ye Em ê tim hebin heta heye Ayşe Şanê gelek stran tomar kirine û stranên wekî, Lêlê Bêmal, Lorke lorke dayê qurban qederê yar Cemîle here vere xezal xezal lêlê dînê Momir momir xewşê kirasê te melese Yar meyro derdê heviyê hepsîyo min to dîbû Memê alan nazliyê Vay Salih û Kur Mam û gelek stranên din bi dengê vê yê xweş di nav gel de belaw bûne. Ayşe Şam bi stranê xwe ve di muzîka kurdî de dibe efsaneyek ku ew jina ninadar û stranbêj û dengxweş a kurd li hejdehê kanûna paşiyêna a hezar û neh sed û newd û şeş an bi sedema nexweşiya penceşêrê li nexweşxaneyeke Îzmîrê diçe ser dil û waniya xwe. Ayşe Şan, Kabaniya Bêtaj a Kurd bi dengê xwe yê xweş wisa kir ku heta niha jî evîndarên dengê vê her hene. Ya ku Ayşe Şan navdar kir û navê vê xiste di nav dîroka dengbêjan de hunera bavê vî bû. û bandorek zêde li ser vê hebû. Belê, Eyşeşan li ser rêçêka bavê xwe meşiya û bû bi navdar. Eyşeşan bi cîhanê re da zanîn ku jinên Kurd tenê Kabanî nînin û ew dikarin li gelek mêran baştir rola sereke di nav kevneşopiya gel de bilîzin û bibin bi mînakek bo nifşa li pey xwe. Temaşan û bînerên hêja. Em bi vî avayî jî gihiştine daviya bernamê. Sipas ku ûn hetanî daviya bernamê bi me re bûn. Bimînin di nav xêran û xaşiyan de.